سەوباس و گفتوگۆ کەم لەسەر با بڵێن یەکێک لە موزیسیانە دیارەکان کە چۆتە باکووری کوردستان بێگومان وەکەزانین کە کوردستانی گەورە خاوەنی هوەرێکی زۆر جوان و خاوەنی چەندین بەستە و حەیران و لاوک و چەندین گۆرانی کلاسیک و زۆر تایبەتە و بێگومانم بابەتانەش پێویستیان بەوەیە کە جارێکتر بنووسرێنەوە و لە فەوتان بپارێزرێن و بەشێک لەم بابەتانەش ببنە ئەرشیفێکی جوان بۆ سەدەیەکی تر بۆ کورد کە بتوانرێ پارێزگاری لێ بکرێ زۆر بەڕێز کاک رێژان حەسەن کە بەڕێزیان هەم نووسەرن و هەم موزیسیانن چوونەتە شاری وان لە باکووری کوردستان و توانیویانە کە چەندین بابەتی گرنگ لەسەر بگومان لاوک جارێکی تر بنووسنەوە گفتوگۆ قسە و باسەکەم لەسەر تەواوی گەشتەکەی کاک رێژەن کە ئێستا بەڕێزیان لەلام میوانن کاک رێژەن سڵاو لێبێ سڵاو لە ئێوە ئێوارەت باش زۆر بێ سوپاس سڵاو لە ئێوە گەشتەکە چۆن بوو بۆوان جارەکە با ئەوەیان بزانم من بەڕاستی ماوەیەکی زۆرە یانی کار لەسەر اه، کەلتووری با کوردانی باکوور بە شێوەیەکی گشتی و موزیک بە تایبەتی باشە. متابعەکەم بەردەوام ئەم ئەم اه، بەدواداچوونانەش اه، بێگومان نەتیجەیە بێ وردە وردە ئەچێتە ناو کۆمەڵگاکەیانەوە ئاشنای دەنگ بێژەکان ئەبی، ئاشنای کەسایەتی ڕۆشنبیرەکانیان ئەبی و تەنانەت خەڵکانێک کە لەناو کۆمەڵگای ئاژین. بێگومان لایەنی دەنگ بێژی یاخود فۆرمە جیاوازەکانی موزیکی کوردی لە باکووری کوردستان گرنگیەکی ئێجگار زۆری هەیە. من ئەو گرنگی و بەهاکەی وای لێکردوە کە بەڕاستی جگە لە وان من چەند لێکۆڵینەوەیەکی مەیدانی تریشم کردووە لە بەشەکانی یاخود لە شارەکانی تر لە وەکو ماڵی دەنگبێژان لە دیار بەکر و باشە دەنگبێژی خۆی چییە کاکبڵێژان دەنگبێژی ڕاستەکەی بریتە لە گێڕانەوە یاخود گێڕانەوەی ڕووداوێکی مێژوویە کاتێکە دەنگبێژێک خۆی لە ناو ڕووداوەکەیە ئەم ڕووداوە ئەگێڕێتەوە بە لە چوارچێوەی فۆرمێکی موزیکە بە شێوەیەکی گشتی ئەو فۆرمە موزیکیەش بریتە لە لاوەک واتە دەنگبێژێکە خۆی لە ناو ڕووداوێکە ڕووداوێکی مێژووی ڕۆایە داستانێک بێت داستانێکە ئەمە ئەکاتە شێوەی لاوەک ئەجا گرنگەکەی لەوایە کە لاوکەکان بە شێوەی زارەکی نەوە دوای نەوە ئەگوازرێتەوە جا زۆر گرنگ ئێمە لەوە تێبگەین کە بەشێکی گرنگی مێژووی ئێمە لە ناو لاوک و گۆرانی بە شێوەیەکی گشتی و حەیران و بیت و با و هۆرە و سیاچەمانە و هەموو ئەم فەرمە جیازانی موزیکی کوردیا بوونی هەیە باشە من دایم پرسیاری ئەوەکەم چۆن ئەو هەموو وشەیە لەبەرەکەن و بۆ خێراییە ئەیڵێن ئەو خۆی گرنگەکەی گرنگەکەی خۆی بێگومان لەوە مناڵان کاتێک لەوێ دیوانخانە هەیە یانی زۆربەی شارەکانی باکووری کوردستان دیوانخانەی دەنگبێژان یاخود ماڵی دەنگبێژان هەیە دەنگ بێژەکان مانگانە لەوێ کۆبنەوە زیاتر لە 20 دەنگبێژ لە دیوانخانەیەکە دانیشن زۆربەی کات ئەبینی مناڵەکانیشان لەگەڵایە و لە ناو ماڵەکانی خۆیانە دەنگبێژ زۆربەی زۆریان دەنگبێژیە زانن کەواتە ئەم دەنگ ئەمە کە بەردەوام ئەیڵێنەوە لە بەرخۆیانەوە لە بۆنە و با بڵێن بۆنە تایبەتەکانی خۆیانە مناڵەکانیش گوێبیستێ بن و ئەمە ئەگوازرێتەوە بۆ مناڵەکە واتە نەوە دواینەوە ئەگوازرێتەوە شتێک زۆر گرنگە لاوکمان هەیە تەمەنی نزیکی 200 ساڵە تەمەنی نزیکی سەشەکانی بە هەمان شێوەکانی بە هەمان شێوەنجاوە لە دوایە بەوردی باسیەوەکەین کە لایانی زمانە لایانی مێژووە لایانی کۆمەڵایەتەکەی ئەمانە بە شێوەیەکی با بڵێن ئۆتۆماتیکیە گوازرێتەوە بۆ مناڵەکان و ئاینجا ئیگوازنەوە بۆ نەوەکانی داهاتوو. باشە با بیرم نەچێتەوە کەوایە زمان و هەروەها لایەنی کۆمەڵایەتی و هەروەها زۆر بابەتی تر با بڵێن ڕەهەندی جیاوازن، مێژووە، جوگرافیای ناوچەکەی، ئەمانە چۆن کار لە هەم لاوک و هەم حەیران ئەکەن؟ دروستە. دەنگبێژی هەڵگری کۆمەڵە ڕەهەندە، دەنگبێژی تەنها لاوک نییە، تەنها وتنی فۆرمێکی موزیک نییە، بەڵکوو باشە. تێکستەکان یاخود ئەو وشانەی کە لەناو دەنگبێژی یاخود ئەو چیرۆکانەی کە لەناو لاوکەکانا هەیە هەڵگری کۆمەڵە ڕەهەندی زۆر گرنگە یەکێک لەوانە بریتە لە زمان زمان کردەیەکی مرۆیی و کەلتوری و کۆمەڵایەتیە ڕاستەوخۆ پەیوەندی هەیە بە سیستەمی کۆمەڵایەتی هەموو جارێک هاوڕەکانم لە باکوور یاخود کوردانی باکوور ئەڵێن زمانی کوردی هەبوو نامەیە کوردانە بەڕاستی وایە ئەوەی کە ئەوەی کە ئەبێتە شوناس بۆ ناسنامەی کۆمەڵایەتی یاخود ناسنامەی کەلتوری بریتە لە زمان و لە ناو لاوکەکان یاخود لە ناو حای حیرانەکان یاخود لە ناو فۆرمە جیاوازەکانی تری موزیکی کوردیە بە دەیان و سەدان وشە ئەدۆزیتەوە وشەی کوردی کە وشەی زۆر بەهێزن ئەم وشانە و ئەتوانرێ ئێستا بەکار بێندرێ کە لە بەکارهێنان وەستاوە و ئەمە ئەرکییەکی گرنگە لە سەر شانی ئەو کەسانەی کە لە بواری زمانی کوردی یاخود لە بواری وشەسازییا کارەکەن و ئەمانە کەرەستەی زۆر گرنگن بۆی کە لە لێکۆڵینەوەی زمانەوانیا بتوانن سوودی لێ ببینن. باشە پرسیارێکی ترم هەیە ئەویش ئەوانەی کە لە بە تایبەت شاریوان و ئەوانەی کە دەنگبێژن، بەتەمەنترینیان چەند ساڵە و چەند ساڵە بۆ نمونە بڵین لەسەر ئەم هوونەرەیە و تاوەکو ئێستش توانیوێتی چەندین خەڵکی تر فێر بکە بگومان ئەمانە خۆیان قوتابخانەیەکن بۆ ئەوەی کە وەکتوان مەژەت پێکرد ئەم گۆرانی فۆلکلۆری کوردی و هەم با بڵین ئەو کەڵچەرە جوانە کوردیش لەلای ئەوان

کۆمەڵگای کوردیە لە باکووری کوردستان بۆیە هەستەکەم شتەکە پەیوەندی بە تەمەەوە نییە بەڵام خاڵێک ترمان لە بیر نەچێت زۆر گرنگە لایەنی مێژوویە لە ناو دەنگ لە ناو لاوکەکانە ئێمە وەک پێشتر وتم لاوکمانێت تەمەنی 200 ساڵە تەمەنی 450 ساڵە 400 ساڵە ئەمانە بە شوی زارەکینەوە دوای نەوە گواستراوەتەوە بەداخەوە لە کۆمەلگای کوردیا لە ڕابردووە خوێنەواری زۆر کەم بووە خوێنەواری نەبووە ئەوەی هەبوو ئەو ڕووداوانی کە ڕویا لە ناو لاوکەکانە تۆ توانی بی دۆزیتەوە من زۆر جارە قسەم کردوەکە ئەگەر مێژووی کورد جارێکتر بنووسرێتەوە یەکێک لەو سەرچاوە گرنگانی کە ئێمە توانین سوودی لێ ببینین بریتە لە ئەو فۆرمە جیازانی موزی کە لاوکەکانە حیرانەکانە من نمونونێکی زۆر جوانتان بۆ باسەکەم داستانی قەڵای دمدم هەیە زۆر بەمان بیستومان پانتایەکی زۆر گەورەی لە فۆرکلۆری کوردیا داگیر کردووە ئەم داستانە چوار سەد ساڵ، نزیکی چوار سەد ساڵ بەر لە ئێستا ڕوویاوە. لە ناو بەیتەکانمانا هەیە، لە ناو لاوکەکانمانا هەیە، کە بریتییە لە ڕووداوی بەرگریکردنی، بەرگریکردنێکی بەهێزی کورد لە قۆناغێ لە قۆناغە مێژوویەکانا کە بەرامبەر بە بەهێزترین دەسەڵاتی ئەو سەردەمە کە بریتیبووە لە شا عەباسی سەفەوی، بە سەرپەرشتی ئەمیر خانی لەپزێڕین کە یەکێک بووە لە بەهێزترین بەرگرییەکانی کورد بۆ بەدیهێنانی ئازادی و بۆ بەدیهێنانی مافی نەتەوەیی کورد کە بەداخەوە وەکوو بەشێکی تری ڕووداوەکانی ئێمە لە کە لە مێژووا ڕوویاوە بەهۆی خیانەتی ناوخۆییەوە جارێک تر ئەمە شکستی هێناوە و من هەموو جارێک ئەڵێم داستانی قەڵای دمدم بەشێکی گرنگی لاوک و حەیران بە تایبەت بەیت و باوەکانی ئێمە لە ڕۆژهڵاتی کوردستان پێگەێنێت چونکە ئەم ڕووداوە لە ناوچەی ئورمیە ڕیاوە و قەڵای دمدمیش خۆی هەر لەو ناوچەیە بۆیە زۆر گرنگە ئێمە لە ڕووی مێژوویەوە لێکۆڵینەوە بکەین چونکە لاوکەکانمان ئەرشیفن بۆ ئێمە یعنی ئەرشیفێکی زۆر دەوڵەمەندن بۆ ئێمە باشە کاکرێژان کۆکردنەوە و تۆمارکردنی ئەم بابەتانە لە باکوور با بڵین کەس پێی هەڵنەساوە یاخود تۆوەک و موزیسیانێک بە ئەرکی خۆت زانی کە ئەم بابەتانە جارێکی تر تۆمار بکەیتەوە بە ئەرشیفی بکەیتەوە و

و ئارشیفیان بکەین و سێ قۆناخی لە کاری کەلتووریە ئێمە زۆر جا لەسەرەوە کارەکەین قۆناغەکەم بریتێ لە کۆکردنەوە کۆکردنەوەی هەموو ئەو بابەتانی کە پەیوەندیان بە کەلتوورەوە هەیە لە ناو کەلتوریشان موزیک چونکە موزیک بەشێکە لە کەلتوور کەلتوری هەر نەتەوەیەک کۆی بکەینەوە وە خاڵی دوم بریتێ لە ئارشیفکردن و پاراستنی و خاڵی سێم بریتێ لە پەرەپێدان ئێمە چۆن جارێکی تر بتوانین ئەم کەرەستە خامانەی کە لەبەر دەستمانە بینەوە بە کۆمەڵگا ئێمە کۆمەلگاکەی خۆمان لەوە تێبگەێنین کە ئەمە بەهاکەی چییە گرنگیەکەی چیەوە چۆن نتوانین پەرەی پێبین و ئەو ئەو خاڵی پەرەپێدان ئەبێ کەسانی ئەکادیمی ناوەندە ئەکادیمیەکان وەکو زانکۆ و پەیمانگا و ئەوانە بەم کاراسن توێژینەوەی لەسەر بکەنن ئێمە بەدەیان لاوەکو حەیرانمان هەیە بە دەیان بابەتمان هەیە کە ئەتواندرێت چەندین نامی ماستەر و دکتۆرای لەسەر بەرهەم بێنرێت باشە کەوایە لاوکبێژان و حەیرانبێژان خۆیان لەسەر ئەم پڕۆژەی تۆ چیان وت؟ ئەوان زۆر بەلایانەوە گرنگە، زۆر زۆر بۆیان گرنگە، بەتایبەت کاتێک کە ئەمە هێتەوە باشوری کوردستان، چونکە لە باشوری کوردستان دەنگبێژی نییە، شتێک نییە ناوی دەنگبێژی بێ و ئەمە زۆر گرنگە ئێمە ئەو پەیامە لە باکورەوە بگوازینەوە بۆ باشور، شتێک زۆر گرنگە، من هەمیشە باسم کردووە و ئێستاش باسی ئەکەمەوە. بەداخەوە لەبەرئەوەی ئێمە کراینەتە چوار بەش و داگیرکەرانی کوردستان هەمیشە هەوڵی ئەوان داوە ئێمە لە ڕووی فەرەنگی و کەلتوری و لەکتری داببڕین و بەڕاستی نەشیان توانی ئەو کارە بکەن چونکە ئێمە خاوەنی زمانین خاوەنی کەلتورین ینی هەر میلەتێک کە خاوەنی کەلتور بێت لە ناو ناچێت بۆیە زۆر گرنگە ئەو پامێکی ئەوان هەیەە لەڕێگەی خۆم و بیگەنمە باشووری کوردستان باشە تۆمارکردنی ئەم بابەتانە چۆن بوو بە بڵین ئەچنەوە مەجلیسەکانەوە یاخود داوات لەیەکردن کە لاوەک ببێژن و و تۆش تۆماری کەزانی کاری مەدانی کارێکی ئاسان نییە زۆرش زۆر قرسە پێویست بە پەیوەندیکی فراوان هەیە بارودۆخی باکووری کوردستانیش لە ڕووی سیاسیەوە زۆر لە بار نییە بۆ کارانە هەرچەنەوەن گوێژ نیانێ و بەڕاستی بۆ ئێمەش ئاسان نییە چونکە ئەوەی کە ئێستا دەوڵەتان یاخود داگیرکەران لێ ئەترسن هێزی شەڕکردن نییە، هێزی کەلتورییە، هەنی هێزی کەلتورییە کە ئێمە هێشتوێتەوە و ڕاستە. ئەوانیش لەوە ئەترسن. ئەمەش بەشێکی زۆر گرنگە لە ناسنامەی کەلتوریی ئێمە. بۆیە ئەوەی کە لەوێ هەیە، ئەمە ئەمەی کە ئێستا ئەیبینن لەسەر شاشەکە، ئەمە دیوانخانەی دەنگبێژانە لە وان. باشە. مانگانە دەنگبێژەکان لە شار و شارۆچکەکانی تری باکوری کوردستانەوە نزیکی بیست دەنگبێژ هێن لێرە کۆ ئەبنەوە.

ئەتوانی زۆر شتی گرنگی تا بدۆزیتەوە ئەتوانین لە درێژە قسەکانمانە باس باشە چی تا دۆزیەوەەوە یەکشتی یەکتان بۆ باس لەلایانی کۆمەڵایەتی لەلایانی کۆمەڵایەتی گۆرانی فۆرکلۆری کوردی یەکێک لە گرنگترین تایبەتمەندەکانی بریتە لەوەی کە توانای مانەوەی هەیە ئەمێنێتەوە لە بەروی ڕەزامەندی گشتی کۆمەلگای لەسرە باشە کە ڕزامەندی گشتی کۆمەلگای لەسەر بوو کەواتە ئاسانیش ئەگوازرێتەوە لە بە شێوکی زارێکی نەوەیەک دوایەوەیەکتر لە بەروی ئاسان لە بەرەکرێت ئەجا لە کۆڵەران گەشتونە قسەینە و خەڵکی لە کۆڵەران گەشتونەتە ئەو باوەڕێی کە ئەگەر بتەوێ لێکۆڵینەوە بکەیت لەسەر ڕەهندەکانی کۆمەڵناسی لە ناو کۆمەلگەیەەکە یەکێک لەو دەرگانەی کە تۆ ئەتوانی لێکۆڵینەوەی لێوە دەست پێکەی بریتە لە گۆرانی فۆلکلۆری کوردی چونکە گۆرانی فۆلکلۆری هەڵگری تایبەتمەندێ کەلتورەکانە لە زمان لە بیر و باوەڕی ئاینی لە دابوونەری تەنانەت ئێمە کەلتور دوو بەشە کەلتوری مادیمان هەیە نامادیمان هەیە مادیەکان کە بریتە لە جل و بەرگ و خواردن و یانی هەموو ئەو کەرەسە و کەلوپەلانەی کە ئێمە لە ژیانی ڕۆژانە بەکاری ئەهێنین بەشێکی گرنگن لە ناسنامەی کەلتوریمان و لە ناو گۆرانی فۆکلۆرەکانە ئێمە ئەتوانین هەرێک لەو بابەتانە بدۆزینەوە من گۆرانیکی فۆکلۆری هەیە لە ڕۆژهڵاتی کوردستان زۆر بەناوبانگەوە دکتۆر محسین لە کتێبێکی بە ناوی ئەنترۆپۆلۆژیای گشتی باس لەوەکە ئەڵێ ئەو بیتە ئەڵێ هەروە دەڕوا بە ناو دێدا کەوشی سابڵاغی لە پێدا، سولی زەردە و نەحسی تێدا، دایکت کوێر بێ تۆی بە کێدا؟ هاتووە شیکردنەوەی بۆ ئەم چوار دێڕە کردووە، دێڕی یەکەم ئەڵێ هەروا دەڕوا بە ناو دێدا، ئەمە چ خانمێکی ئەوەنە ئازادە، یانی ئەوەنە ئازایە کە بە بێ هیچ بەربەستێک لەو سەردەمەیە کە سیستەمی کۆمەڵایەتی وا بووە خانمان ناتوانێت بە ئازادی بچنە ناو کۆمەڵگاوە، ئەڵێ ئەو خانمە کێیە کە ئەوەنە ئازاد بووە چۆتە دەرەوە و هیچ هیچ کێشەیەکیشی نەبووە، ئەمە خۆی خاڵێکی گرنگە. دێڕی دووەم ئەڵێ، کەوشی سابڵاغی لە پێدا ئەزانی گۆرانی فۆلکلۆری ئێمە لە قۆناغی لە قۆناغەکان لەبەرەوەی مەسلەی ڕاگەاندن نەبووە ینی ڕۆژنامە و تەلەڤزیۆن و ڕادێ و یەکێک لە گرنگترین هۆکارەکانی ڕیکلامکردن بریتی بووە لە گۆرانی فۆلکلۆری ئێمە کاڵە کەوشی سابڵاغی هۆکارێک بۆ مەشوربوون و بۆ دەنگدانەوەی کەوشی سابڵاغی لە پێدا دیارە لەو قۆناغە لە ناوچەی سابڵاغ کە پێڵاوی ناوچەی سابڵاغ باشترین پێڵاو بوون جا ئەو گۆرانیە لە زەماوەندەکان ناوتراوە لە بەرەوەی زۆرترین خەڵکی تیاکۆ بووە تاوکو ئێستش ماوەتەوە من چەندی جار گوێبیستی و بەرگێم دێڕی سێم ببورە دێڕ سێرم ئەڵە سولی زەرد و نەحسی تێدا هەندێک وشە هەیە کە با باپیرامان خوێنەواریشان نەبوو بەڵام وشە ئینگلیزی هاتۆتە ناوی لە دێڕی ئاخیرە ئەڵێ دایکت کوێر بێت تۆی بەچێدا ئێمە هەروا بیستمانە کە سیستەمی کۆمەڵاتی ئەمە باوکسالاری بووە یانی باوک قەراریاوە لەسەر دامەزراندنی پەیوەندی کۆمەڵایەتەکان بۆ مناڵەکانی بەڵام ئەبینی لەوێ ئەڵێ دایکت شوێر بێتەوە بە شێداکەەوە تا دایکانیش ڕۆڵیان هەبووە لەوەی کە کچەکانیان بن بەش و و قەراری کۆتایی دایکەکانیانمانەگەر باسێک لە شارە کلاسیکەکانیش بکەین هەر دێڕێکی بۆ خۆی

دەنگبێژی سنووری هەیە لە لای دەنگبێژان؟ لە لای دەنگبێژان حەج ڕووداوێک پەیوەندی نیە بتەنها بە مێژووەوە ئێستا ئەوەی کە لە کۆبانێ ڕوویاوان کردویانە بەلاوەک ئەوەی کە لە دێرسیم ڕوویا کردویانە بەلاوەک ئەو کوشتارەی کە لە باکووری کوردستان و شارەکان وێران کراوە کردویانە بەلاوەک یعنی گرنگیەکەی لەوایە هەچ ڕووداوێک کە ڕوئەیە ئەوانی کەنە لاوەک و و ئەمە ئەگوازرێتەوە بۆ نەوەکانی داهاتوو بۆیە سنووری نییە هیچ کاتێک ئەم بەرداوامە پرۆسێکی بەرداوە زۆر باشە ئەم پرۆژەیە با بڵین هاتوتەوە باشوور. لە پرۆژەتان نییە بۆ نمونە بابەتێکی گرنگی تر لە ڕۆژئاوا بابەتێک تر لە ڕۆژهڵات بێگومان بتانی بابەتێکی گرنگ لە باشووریش هەڵبژێریت ئەمانە جارێکتر کۆکەیتەوە هەم کوردستانی گەورەش جارێکی تر تەواوی هونەر و موزیکەکان بێگومان هەمیشە لێک نزیکە و هونەرمەندانی هەر چوار پارچەش هەموو یەکتری ئەناسن و هەموو ئاگاداری کار و چالاکی یەکترن، بەس ئەمەش پڕۆژەیەکی تر ئەبێت بەو هەنگاوە. بێگومان پێشنیارەکە زۆر بەجێیە زۆر جوانە بەڵام من بە تەنیا کەسێکم ئەوەی کە لە تواناما بێ ئەیکەم یانی من ڕاستەکەی هەر ئەوەندەم پێ ئەکرێت چونکە ئەم کارانە پێویستی بە لایەنی مادی و ئیستعدادی خۆت و یانی کاتی ئەوێ کاتی زۆر پێویستە من بە تەنیا ڕەنگە بتوانم هەر لەم شێوازە بەردەوام بم چونکە ئەو پێویستی بە پرۆسسیی گەورەیە پێویستی بە کۆبوونەوەیە پێویستی بۆیە کە تۆ دەنگبێژان لە باکوور لە باشوور لە ڕۆژخڵات و ئەوانە کۆبکەیتەوە بتانی بەیەکەوە کارێکی گرنگ بە کورتی بەس وەڵامی ئەم پرسیارەم بیتەوە ئەم پرۆژەیە چۆن هونەرمەندانی باشوور ئەتوان سوودی لێ وەرگرن؟ ئەزانی ئەمە زۆر خاڵێکی زۆر گرنگە گۆرانیبێژانی ئێمە بەردەوام ئەگەڕێن بە دوای ئەوە کە چۆن بتوانن بەشێکیان ناڵم هەموو چۆن بتوانن سوود لە گۆرانیکی بیانی وەربگرن تورکی عربی قەوقازی ئێستا گوێشمان لێتی بەداخەوە ڕاست دەقاو دەقی هێنێ من من پیانەڵم تکایە تۆزێکی گە لە گۆرانی کوردی بگرن تۆزێک بە دوواداچون بۆ گۆرانی موزیکی کوردی بکەن ئێمە خاونی گەنجینێکی ئێجگار ئێجگار دەوڵەمەندین ئێمە سەروەتێکی زۆر گەورەمان هەیە ئێستا گرروپێکەن لە ڕۆژئاوی کوردستان کلیپێکیان کردووە لەسەر گۆرانێکی فۆرکلۆری کوردی سیانزە میلیۆن ڤوی هەیە کە دڵنیام لە داهاتووان ئەتوانن نوێنەراتی موزیکی کوردی لە ناوەندە ئەکادمی زیانەکانە بکەن هیواخوازم لە باشووری کوردستانیش گۆرانی بێژان موزیسیانی سیانانی ئێمە سوود لەو گەنجینە گەورەی موزیک کوردی زۆر سپاس بۆ بەڕێز ڕێژەن حەسەن نووسەر و موسیان خۆشحال بووم کەمێوارە لە کوردستان مەگەزین دووبارە بەخێربێت.